Dilşêr Bêwar nivîsî, Ez baş im. Li kûçe û kolana ku her roj tê de dibihurîm, bi çavên beloq li der û dora xwe mêze dikim. Ev avahî û mixazeyên nû ji ku derketin? Ewqas guherîn kengî çêbûn. Ez li ku bûm? Ma her sibeh û êvar di heman rê de nediçûm nedihatim. Qey heş û çav henekên xwe bi min dikin. Çavên xwe digirim û vedikim. Lê dîsa heman dîmen. Ji xwe û hebûna xwe dikevim şikê. Erê, dizanim vaye dimeşim. Lê çima tiştek hîs nakim? Wexta ev guherîn çêbûn ez li ku bûm? Çawa û çima min tiştek fehm nekir? De were neteqe. De were dev li canê xwe neke. Of! Nizanim. Nizanim çi diqewime. Li kursî û masên pastexaneyê yên ku li ser peyarekî hatine danîn maseyekê xalî dibînim. Cî li xwe xweş dikim nakim, ew bi merhebayek re li ser kursiya ku hember min e rûdine. Hê min devê xwe venekiriye garson li ber me diçikile. Li wê û garson dinêrim. Bi beşîşîna li ser lêvan û çavên ku mîna şewqa sibê diçûrisin dibêjin, Heyat, ezm li min nêze dike. Divêm ji kerema xwe re pasteyeke bi çikolata û qehweyeke tal. Lê tu, ji min re jî qehweyeke bi şîr. Piştî garsûn winda dibe, bi kenê li ser lêvan re dibê, Ka tu çawa yî? Hê peyva li ser zimanê min nerjiyaye gotina xwe dikudîne. Qey mêrû dibê îşev te di paş pişta min de xew kiriye, te xêr e? Bi qirf dibim ka ew şans. Berê bi naz û tinazî çavê xwe gewr dike. Bi tîqetîq ji cihê xwe radibe diçe hundur. Garson siparîşan datîne ser maseyê. Dibêm, ka qehweya bi şîr. Wekî ji xew şiyar dibe vedijiniqe, li min li kursî û kaxeta siparîşan mêze dike. Bê ku biaxive tiştinan li kaxetê dinivîsîne û bi niçe niç diçe. bi bişirîna xwe ya ji şîr û şekir tê li ciyê xwe rûdine. Bi lez dest bi xwarinê dikim. Dizanim çavên wê li min in. Garson bêdeng qehweyê datîne ser masê û vedigere. Ji bêrîka xwe pakêta cixareyê dertînim. Libek jê di nav lêvên xwe de bi cî dikim. Berê agir bi cixareyê bixim, tevê pakêta cixareyê destê min ber bi bêrîka min ve diçin. Di nîvê rê de pakêta cixareyê datînim navbera me. Di bêrîkên xwe de li heste digerim. Li wê û qehweya hê fir lê neketî mêze dikim. Bi beşîneke nîvcû re agir bi cixareyê xwe dixim. Bi firta qehwî xistî re dibêm. Bilezîne em dereng ketin. Dibe niçe niça wê û em dest bi vexwarina qehweyê dikin. Piştî hesabê xwarin û vexwarinê didim li masê vedigerim. Pakêta cixarê û telefonê davên bêrîka xwe. Wexta li kursî wê vedigerim dibe xewna şevan. Çend caran çavê xwe diqirpînim. Ji cihê xwe radibe ez li pêş ew li dû min em dimeşin. Piştre hinek xwe giran dikim. Têdikeve milê min. Em bêdeng ber bi kargehê ve dimeşin. Ji kargehê re çend gav dimîne. Dîtina dibînim destê xweştexsiya ku dike di ber me re derbas bibe re dihejîne. Texsî li ber me disekine. Piştî em di erebê de cî li xwe xweş dikin, ji şofêra dibêm. Ji kerema xwe re me be peravê. Li peravê em li ser bankek berî li deryayê rûdinin. Ji ber tîna tava sibê hil û gulm bi ser deryayê ketiye. Xwişîna ji rûyê deryaya ku cî bi cî diqurmiçe dinilize. Dibe muzîka serî sibê, dengê qaqlîbazên li per û baskan in. Li muzîka heyî zêde dibe. Ji pakêta cixarê du cixareyan dertînim. Berê agir bi cixarek dixim. Hilma ewil dikişînim nav dil û hinavan û cixareyê dirêjê wê dikim. Xwe li min û cixareyê nake xwedî. Piştê bêdengiyeke kurt dibêm. Îro tu bûyî bela qey. Bê henek, ez nizanim ez çawa me. Ma ez mecbûr im bibêjim ez baş im. Gere merû darek diqûna wê, wî, kesê, a ev qalib gotina, ez baş im, aniye di nava dev û heşê me de bi cî kiriyaye bikute. Nexweşê li ber mirinê ye dibê. Baş im. Qesas e tede destê xwe ji xwînê şûştiye dibê baş im. Ji ber xebatê ava reş di ser û çav de hatiye dibê baş im. Her ro her kîlî di qula telefonê de li kuştina bi hezaran însanê temaşe dike dibê ez baş im. Serê xwe kutane çaviya telefonê Heyat mîna çemeke har di ber wan re diherike Dibên ez baş im. Deng bi telefonê dikeve. Kurtebirî ji xwedî kar re dibêjim. ez nexweş im. Îro nayêm kar û dibêm kirt telefonê bêdeng dikim. Li der û dora xwe dinêrim. Ji bilî min tu kes li peravê tune. Qedûm li min dişkên. Bi tîqetîq dibêm. Ez di başiyên im. Ez di başiyên im. Ez di başiyên im. Ez baş im baş.